פשט אזוי געזאגט וועט ארויף קומען אויבן בעזן של מעלה, דאס וועט דאס וועט זיין זיין זאך, מען וועט זיך טענה'ן אויבן מיטן בעזן של מעלה, וואס איז דאס א זאך מ'איז דן בחורים, מ'איז דן מענטשן וואס האבן געטון אין די בחורישע יארן, ער האט געוואלט חתונה האבן, וואס זאל מען קען מען קען מען טון, אונז זעמיר דאך אין גלות, אונז זעמיר אין גלות צווישן די פעלקער, אונז זעמיר אין גלות צווישן. אייגענע גלות, דא מ'קען נישט חתונה האבן יונג, מ'דארף ווארטן, מ'דארף ווארטן, ווארטן אויף וועם, ווארטן אויף וואס, אה, מ'דארף ווערן מעטשור, ווערן מעטשור, ווען ווערט מען מעטשור? אוודאי קענסטו נישט נעמען קיין בעיבי, א בעיבעלע, א בחור האט נישט קיין שכל, איז א בעיבעלע, ווייסט נאך נישט ווי זיך אויפצופירן, וועסט אים הערן רעדן צו זיין טאטע, צו זיין מאמע, ווי ער רעדט אזא חוצפה מיט עזות, ני, קענסט אים נישט חתונה מאכן, וועסט אים חתונה מאכן, וועט ער דיך רעדן מיט חוצפה צו זיין שווער און שוויגער, עט דיך זיין דא גלייך א גט. אבער עס איז דא מענטשן ביי די פֿינף און צוואַנציק יאר, אפשר לכל הדעות, לכל הדעות איז ער דאך שוין א מבוגר, ער איז דאך שוין מעטשור, ער האט שוין פֿינף און צוואַנציק יאר, האסט געהערט ווי ער רעדט צו זיין טאטע, ווי ער רעדט צו זיין מאמע, ווי ער רעדט צו זיין שווער, זיין שוויגער, ער קען חתונה האבן, אבער ווארטן אויף וואס? ווארטן אויף וועם? רעדט דאך דא איינער וואס איז אנגעגרייט פאר די לעבן, ער ווייסט שוין ווי אזוי מען לעבט. ווארטן אויף וועם? ווארטן זאל טון נאך עבירות? ווען קען מען ווען קען מען שוין גיין צו די חתונה? שוין אפגעזינדיגט אפגעזינדיגט אפגעזינדיגט אז רחמנא ליצלן האט ער נישט קיין מח. דער מרן שליט א זאל ארויפקומען אויבן און איבערדרייען דעם גאנצן בעסן של מעלה, מרן שליט א האט געזאגט דאס איז זיין מיין זאך אויבן איך וועל שטיין, איך וועל ווערן א מעריץ יוסף פאר בחורים איך וועל זאגן קומטס עטס אראפ, קומט עטס אראפ דא בזה העולם, און מען טרינקט נישט חתונה מאכן, מען וועט זאגן מען דארף ווארטן, די גלות זאגט אז מען דארף ווארטן ביז די איין און צוואנציג, יעצט איז עס אַכצן. נישט לאנג צוריק האט מען נאך געקענט חתונה ביי די זיבעצן דא, און נישט לאנג צוריק האט מען געקענט חתונה ביי די זעכצן, מיינט דאך ביי די אומות העולם. ס'איז נאך אלץ דא געוויסע שטעט, ס'איז דא געוויסע שטעט דא אין יונייטעד סטעיטס, אין ארצות הברית איז דא שטעט וואס זיי ווילן ראטעווען זייערע קינדער ביי די אומות העולם, ווייסטו פון דעם?

קומט עטץ אראפ פון בעסען של מעלה און זיצט דא אליינס און מיר זעהן נאך וואס טו קענען דן זיין